Din jetta mill-Litwanja u dan Ejb, Pollak. It-tnejn emigraw lejn l-Afrika t'isfel, fejn iltaqgħu u żewġu. Dan it-tifel tagħhom, Cyril. Jetta u Ejb bil-kemm talmu jitkellmu bl-Ingliż. Imma bilhom Cyril Jirnexxilu jitgħallem ħmistax-il lingwa. Cyril jikseb dottorat f'diversi dixxiplini. Jirbaħ premjiet internazzjonali għal ħidma tiegħu favur id-drittijiet tal-bniedem. U saħansitra iwaqqaf skejjer biex aktar tfal ikunu jistgħu jitgħallmu. Cyril jagħmel ukoll ħafna xogħol ma' persuni b'diżabilità. Cyril illum huwa saċerdot. Din l-awtobiografija tiegħu. Jisimha And the Journey Begins. U l-vjaġġ jibda. Melanie tiltaqa' miegħu fis-seminarju tar-raba' u tintroduċi ruħha billi tiktiblu isimha fuq il-pala ta' idej. Għax Fader Cyril Huwa nieqes mis-smigħ, huwa nieqes mid-dawl. Iva, jaf 15 il-lingwa, għamel dak ix-xogħol kollu, mingħajr ma jista' jara xejn u jisma' xejn. Ma fader sirir mill-ewwel inħossuna kom din ikkomunikaw.
Ħafna nies iħossuhom konfużi u nkwetati Għax ma jkunux jafu kif se jġibu ruħhom ma' nies neqsin mid-dawl u mis-smigħ. Jien irrid ngħinhom jifmuna aħjar u jikkomunikaw magħna aħjar.
Fader Cyril huwa l-unika qassis fid-dinja li ma jarax u ma jismax. Fader Cyril kien nieqes mis-smigħ sa mitwelid. Imbagħad, ta' 38 sena, Qabditu marda li bil-mod il-mod ħaditlu l-vista tajneħ.
Meta għamejt, ir-reazzjoni tiegħi kienet rabja kbira. Ħassejtni irrabjat u kont imdejjaq ħafna. Ħassejtni frustrat. Imma l-fidi tiegħi falla ma nbidlitx. Jien dejjem nafda li l-nifsi fidejn Alla. Ma nismax lil ġismi. Imma nisma' lil ruħi.
Iżda da ma jfissirx li kollox faċli għalih.
Kienet l-iktar ħaġa diffiċli meta tlift il-vista, għax qabel kont nara. Kont nivvjaġġa, kont insuq, kont nikteb, kont noħroġ waħdi, u issa li ma narax, ma nistax nikteb. Ma nistax nimxi waħdi u ġejt niddependi fuq ħaddieħor. U dan huwa diffiċli ħafna. Imma jien aċċettajtu.
B'dan l-apparat Fader Cyril jirnexxilu jaqra l-gazzetti u jista' saħansitra jikteb l-emails u jibgħat il-messaġġi.
Dan hu l-mobile li nuża biex nikkomunika. L-icons ma nistax nara. U dan hu l-braille, għajnejja.
Ta' 21 sena Fader Cyril akkwista l-ewwel apparat għal dawk neqsin mis-smien. Alarm clock jivvibra li Cyril kien ipoġġi taħt l-imħadda. Illum Cyril kapaċi anka jaqra l-ħin minn allot speċjali li jilbes ta' kuljum. Biex jamministra sagramenti Father Cyril ma juża l-ebda apparat elettroniku. Imma kif jirnexxilu jqara?
Sempliċi ħafna. Kemm tiktibli d-nubiet fuq idi, jekk ma tafx il-lingwa tas-sinjali.
Sa kemm ikun hawn Malta, Father Cyril jiċċelebra l-momodija ta' Mark Anthony. Din l-ewwel darba li qed jammet wara li tilef il-vista. Fader Cyril ukoll iżewweġ diversi koppji. Jgħidilna li qabel il-quddis jitgħallem il-qari kollu bl-amment. Illum Fader Cyril jgħix f'Londra. Joqgħod f'appartament waħdu u jirnexxilu jagħmel kollox waħdu. Ma jismax Hu ma jarax, imma jnaddaf, isajjar, jaħsel, jgħaddi l-ħwejjeġ u juża l-internet.
Inħobb immur xi passiġġata madwar l-appartament. Nieħu gost waħdi għal kwit, bħal kulħadd.
Il-bastun li uża fader Cyril huwa aħmar u abjad. tat-test. Dawn il-kuluri jfissru li huwa nieqes mis-smigħ u mid-dawl.
Fil-ħin liberu tiegħi nħobbu koll impinġi. Impinġi b'subajja. Nuża seba' kuluri bħal l-abjad u l-isfar. Imbagħad inħobb nagħmel it-tajċi u naqra wkoll. Xi kultant Immur niltaqa' ma' sħabi u noħorġu flimkien.
Lil Father Cyril nistaqsuh jekk qatt jikbi.
Le, inħossni tajjeb. Dak kollu li ġrali huwa rigal sabiħ minn Alla. Din hija sejħa tiegħi minn Alla għax in-nies jisimgħuni. Għandhom bżonni biex ngħinhom.
Father Cyril ixebbaħ lilu nnifsu ma' San Pawl.
San Pawl huwa l-qaddis favorit tiegħi. Inħossni ferm ix-xurtjat li qiegħed f'post fejn San Pawl lex ipprietka u talab. Bħal San Pawl, Father Cyril mhux dejjem kien Kristjan. Il-familja tiegħu hija ta' fidi ludija. Fi xkunitu xtaq isir rabbi, imma mbagħad sar qassis kattoliku.
Darba kont miexi mitriq li tgħaddi minn ħdejn il-katidral u rajt bħal dawl speċjali. Kien fil-25 ta' jannar, l-istess jum tal-konverżjoni ta' San Pawl. Ma kontx naf xi jfisser dak id-dawl. Tlabt li nsieħ biħodni fil-katidral għal quddiesa. Hemmhekk ħassejt lil Alla jsejjaħli. Is-sejħa tiegħu aċċettajta mill-ewwel. U meta wara l-quddis kellimt lil sieħbi, stqarrejt miegħu li kontrajt id-dawl.
Imma ommu tajdlu li jekk isir kattoliku jista' ma jersaqx aktar lejn id-dar. Fader Cyril iħossu mkisser. Iebsa wisq li kollu jaħażel bejn ommu u l-fidi. Iżda jagħżel lil Kristu u jinfired minn mommu. Siril jibda jiktbilha ittra kull ġimgħa, imma ommu qatt ma twieġeb lura. Iżda tliet snin wara, ftit ġranet qabel Siril jiġi ordnat qassis, ommu tiktiblu lura u tgħidlu li kienet se tkun preżenti għaċ-ċerimonja.
Waqt iċ-ċerimonja, ommi qabdet li jdejja u l-isqof staqsija trid tagħti libnek lil Alla u hi qaltlu iva. Dan kien mument tal-għaġeb. Ħames snin wara, ommi mietet.
Il-vjaġġ ta' Fader Cyril Bħala qassis beda minn hemm. Illum jistqarr magħna li għad baqalu ħafna u ħafna xogħol xi wettaq. Għax li bħal Ġesu jaħdem qalb in-nies huwa dak li għamlu ferħan.
It-tjubija hija l-uniku lingwa li t-torox jistgħu jisimgħu u li l-omja jirnexxilhom jaraw.